Awle thliktute min za vaiin chi bei leh vek ule hei vawiinni chu ih insakna lamah kan va leng phei ve e kan tia lo nuam tawh duai duai khawp mai a. hlim awm thin khawp mai tunah a bul vel hi kan fang ve zuai zuai eng nge ti hian a ni a ral changa ka lak a ni a a lian ve a ngai tho mai a
banni
chhang len hi banni a ni a dawh banni banni
tawng atanga lan dan chu a ni a.
kalsawm pahnih tihna nih chu
chuan tunah hianin a piah zawk hi slab kan chhung mek a ni a hei hi--
Ka nau rem a nia lung kha
em chuan a zia ve khawp mai tawh a thiam ve tawh khawp mai hei a hnuai vel kha ni a a piah saw garage tur a kan tih kha a ni a fish sawm pakhat a zau kha nia chuan a bak hi chu fish sawm pahnih an inkar kha.

Vawikhatah bag nga an chawk a, ei che i hma bak awm tawh a ni. Hian hlawhfa ho pawh hi an fel tur tur khawp mai.
Saw saw lai miss sawnghuak te a nih saw second mistiri. A ni sa, tun hma deuh han ti ve khang la ila kan awm chuan tirh lai chuan a ral ve leh a ral leh lam saw la ngaw vek a nia ehh kan naupang lai chuan thankam nan te kan hmang ve thin a tunah chuan hei ka nu ni ha hei hi ka nu a nia
chuan hei kan fer nu a ni bawk a tun hma ah kan thankam na ber a nia.
kan awm tir chuanin inneih inneih inthum vel bak hi la awm lo a heh kawng ang deuh khan la nia rei tawh khawp mai a hmun vek a nia tunah chuan hei
khawpui ve mup changkang mup tawh mai lungte pawh a ti leng rum rum mai.
A zuang thla leh tawp dawn ni mai.
Chuan helai mipa hmawlh rawn keng hi ka chhang chiah ka nia ehh ama khawih vek a nia slab pawh hi mistiri kan rawn miah lo va kan ruai miah lo va amah khan ti vek a ni. Chuanin a chhunna vel ah chuan hlawhfa leh a tih tih in lohna vel kual ah khan chuan rod phuar vel tih ah khan chuan hlawhfa kan buai theuh a. Hian kuta chawh kauh kauh a ni mai a, a harhthlak duh khawp mai a cement chawh hi.
boruanin ngat pawhin chuan tha hi a heh theih viau a ni chuan hei hi tui hi kan huam khan chuvang a lo chhun a nia
chhan chu a hau tak ve a a hnuai atang khuanin balu te rawra te lak chhuah vak thlir chhuah vak a ngai vang hianin a rang thei lo hrim hrim a.
Pathum hi ka peng che kha. Chuan nakin ah GPay in aw a dang leh chu. Ka zathum in ava. Aw. Chuan ni chin mai. Hei ti hian khawl kan hmang lo a. Chuan in an chawp kau kau mai a. Kau kau mai ni hi. An round a tikhuan in a round a pawh hi hah thlak duh khawp mai a han in chhawk deuh. Lungsia vawiin phei chu.
Char char lo chuan in a ngai a kan an tih kan an tih hian chuan in kawng hi kham duh khawp mai a. Bakah pawm thawthlawh pawh ku sei ni se sei hi hmang ila ih a nuam a, a pawttu tan hian ding deuh auh ila han kun tel ve ih han kun ve chuanin kawng te hi kham hma em em a ni.

Ala kan chhia tawp mai. Chuan hemi hi mi a bim kal phei a hi. Hetia cement tui kan han laih hianin
kan dah phei hunah cement chawh sa dah phei hunah khanin mi a tha em em a, a chhan chu a in char nghet a ni. Hetia kan tih loh chuanin a in char nghet lova, a pawi thin.
Chuan hei hi inchihna inchiruk vel ania ka teh khanin inchiruk tling lo deuh hret a, awkmawi viau ania chhah dan pawh hi, chhan chu ih aw hriat theih hi chu sawi tak ang khanin inchhat mai mai har tawh thinna chuvangin tih lai hian uluk ila,
inhawh miah miah lo ila. ban phun a phawi leh mai mai ang chi kha ni lo va ih vuak chhiah leh dawn dawn sum tam tak a eh kan loss a ni mai a tlai ah hian fill khawr a ngai a a hmu thin a kan uluk chuan kan tan khan ni mai. sawn cement bag nga chhak ang a chuan hetlai chhun hi a khami lo khi vawi hmuh vel chawm chawh ka la ring a.

heng ho hi chhun hma bak ni zawng hi nia chhun hma bak tur
ala ni a chuan chuan helam kan thenawm te sawn step pawn kal chho ve mek a tunah ruah hman dan chuan hei an ti chak tawh khawp mai an lo changkang ve tawh khawp mai. tun hma deuh chuan ral leh lam te sawi langa khup mai kha nia kan thang kamna thin kha tunah chuan hei vengpui lo ni ve ta a ni hei uluk pawn ka la lo a ka la ve thuak thuak a tui khi lam khi fawk len peng a peng kha nia helai lam pang chu ka hman lo avang khanin. Hunte duh rei thin a, ka buai em avangin lukhum kan la hman lo a ni.
Khee lai mi khi
Auckland World Bank Road view kha a ni a, helai kha a nuam khawp mai a.
View atang phei khan chuan a lang chiang viau a ni, kan inbuar vel chu maw. Ihh view a kal thin khan chuan in inhriat thiam mai awm e. Awle, ti zawng kha ni leh phawt mai rawh se.